Iach nag oedd Guto, ond diolch am atgyfodi'r busnes rhoi'r Einion Single, mae'n grêt. Ie, ond mae'n braf iawn cael bod yma yng Nghaerdydd, mae'n braf bod yng Nghaerdydd unrhyw dro wrth gwrs, ond mae'n braf cael bod yma heno. Achos, ie, dwi wedi bod yma ryw lawer o blaen, a mae'n braf bod yma i ddarllen cerddi i stafell o'n bobl cymharol ifanc efo bar a ballu achos fel arfer pan dw i'n cael gwahoddiad i fynd i ddarllen cerddi i bobl dw i'n mynd i ryw gastrïoedd oer at bobl sydd dros i pedwar ugian yn aml iawn a wedyn dw i'n darllen y tŷ Ysbyty Gwlad Lleiaf bob wsos er mwyn gweld be sy'n dderbyniol gynnyn nhw achos dw i newydd orffen cyfnod yn y coleg wedyn dw i wrthi'n cyfieithu ar hyn o bryd yn Ie, Tam, mod i'n cymryd nôl i'r coleg eto mis nesa, a ma' bywyd coleg, ie, jyst, ie, byw yn y glob, dych- bita chips ac yfed gormod, smocio ryw fymryn, a hel merchaid a ballu. Ef- efo llawer o lwyddiant fel ma'r gyfrol 'ma yn diystyru. A wedyn, ond ma', dwi am fanteisio'r cyfle heno i ga'l Adrodd y cerddi na fysa Duw i mi i darllen mewn vestry. Wedyn, y gerdd gynta, o'r enw Bore yn Alton Terrace. Dach chi'n cofio'r gân yym oedd ar y radio yn Dragywydd yy chydig flynyddoedd yn ôl, yn sôn am o ti 'di byw efo fi yn Alton Terrace, mae'n eitha hwyl mae'n siŵr a ballu. Wel, mi fues i yn byw yn Alton Terrace, yy ond nid yn y tŷ mae'r gân yn sôn amdani, ond mewn yy rhif pump oedden ni, yn am rhif un oedd y gân yn sôn. Ac yn aml iawn oeddan ni'n mynd allan i'r Glob i'r nosweithiau meic agored, yn enwedig dros yr haf yn 2014. A oedd pobl wedi gadael coleg 's blynyddoedd yn dod nôl i'r rheini. Doedd gennyn nhw ddim lle i aros. A chanlyniad hynny oedd bod Eldon Terrace yn treblu i boblogaeth dros nos. Hyd yn oed rhywun yn deffro yn y bore, cyrff yn bob man ar y landing ac ar y soffa. Cofio rhywun yn cysylltu â bath rhywdro? Dwi'n cofio deffro rhyw fore arall a mynd lawr mynd i'r bathrwm ag oedd Beth yn llawn dŵr a chaniau lager. Dwi dal ddim yn siŵr iawn be ddigwyddodd. Ond yy ie, dyma ni. Bore yn Eldon Terrace. Mae'r byd yn ôl. A ninna'n yfad dŵr a smocio yn sŵn y lori sgubor stryd sy'n hollti'n pennau. Aeth neithiwr yn ei blaen yn lot rhy hir. Ni yw'r diwedd sydd heb angen bod yn nunlle, ond sydd ddim yn saff i ddreifio i nunlle chwaith. Yn garchar orion teimlo'n shit, yr oriau gwin yn adlewyrchiad cloch y bar. Ond eto, neithiwr, a phob diod arall yn codi hiraeth, cawsom strymio gitars i stopio fory, a chanu i faricedio canol oed. Felly rŵan, wrth ddiodde'r bore sydd yn brathu'n waeth nag o'dd ostalwm, Wrth fethu dwyn i gôl ein hantics canol nos, cawn sicrwydd nad o'n byd ni fyth i ben, am i ni unwaith ryfeddu cyn syrthio i gysgu, ac anelu'n freuddwydion tua'r sêr a'r rheini'n syrthio.